Cyrus vociferu ħafna fuq il-fatt li t-tfal ġejjin minn fejn ġejjin dejjem għandhom isibu s-sapport mis-soċjetà. Dan is-suġġett kien il-punt ta' tluq ta' diskors mill-iktar intimu li Cyrus ta dwar it-tfulija tiegħu fl-aħħar tas-sajf li għadda. Diskors li Cyrus jiddeskrivih bħala l-iktar diskors personali li qatt ta tul il-karriera tiegħu.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 Eliv Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek.

Is-sena tat-tajba u nilqagħkom għal Prime Time illum it-Tlieta 21 ta' Frar, pass eqreb li jispiċċa t-tieni xahar tas-sena u nkunu qegħdin pass eqreb għall-istaġun tar-rebbiegħa. Dawk li ma jħobbux ix-xitwa bħali, aħbarijiet tajbin għalihom. Wasal il-ħin biex inlaqgħakom mal-mistieden tiegħi illejla. Slimis, il-kbir fost tliet aħwa u dejjem kien voċiferu għal soċjetà ugwali. Nilqa' miegħi lil Cyrus Engerer. Sena ta' tajba sa' jiris kif int. Tajjeb ta' int. Grazie ta' leċċa tajt l-istadina, tista' ta' komoda ruħek. Dil-ġemma Malta allura. Allura tkun iktar rilassat. Eżatt. Insomma, rilassat b'ċertu punt għax inqas vjaġġar. Inqas vjaġġar. Immaġina li l-aġenda xorta waħda. Mimlija. Tkun mimlija. Tradizzjoni ta' prime time ikolli bżonn nirreġistra l-kull min jiġi hawnhekk. Tajjeb.

Lista twila. Birkirkara u Brussell. U Brussell u Strasburgu. U Strasburg. Professjoni? Gradwat fil-politika Ewropea. Gradwat fil-politika Ewropea. Cyrus, quddiemek dis-sena għandek sena mill-iktar eċitanti fi ħdan l-Unjoni Ewropea, b'numru ta' rwoli vera interessanti. Bħalma kienu l-aħħar tliet snin. Fil-verità għandi numru ta' rapporti u liġijiet li ingħatajt il-fiduċja biex niktibhom jiena u ninnegozjahom jiena fil-Parlament Ewropew u naħseb allura ħa nagħlqu s-sena u l-leġiżlatura tal-Parlament Ewropew daqsxejn with a bang għax affarijiet daqsxejn kbar. Cyrus, f'liema fażi tat-tfulija tiegħek jew taż-żugħżigħa tiegħek irrealizzajt li l-politika hija l-karriera li trid? Domt ħafna ma realizzajtha. Jiena ġej minn familja politikament imħallta, ġifieri naħa t'ommi Laburisti, Mintoffjani, dawk hekk akkaniti ħafna, in-naħa ta' missieri kienu Nazzjonalisti akkaniti wkoll. U allura dejjem kien ikun hemm dawn id-diskussjonijiet fuq il-mejda tal-ikel u l-Christmas u kullimkien dwar politika u ħadd ma jaqbel ma' xulxin. Naħseb iddeċidejt meta kont qed nistudja politika Ewropea. Bagħtu għalija kienu żewġ partiti biex noħroġ kandidat magħhom għall-Kunsill Lokali u mbagħad minn hemmhekk bdiet it-triq u llum qiegħed fil-Parlament Ewropew. Cyrus, intom tnejn jew tliet aħwa qegħdin? Tlieta. Tlieta u inti l-kbir? Il-kbir, il-kbir. Jiġifieri kemm hemm età bejnietkom? Bejni u oħti sentejn, però mbagħad hemm seba' snin bejni u bejn ħija. It-tlieta li intom taqblu għax taqblu jew taqblu għax ma taqblux? Naħseb illum naqblu ħafna aktar milli konna meta konna żgħar. Ġifieri, jiena u hija hemm daqsxejn ta' distanza bejnietna fl-età, imma niftakar m'oħti konna nkunu naqbdu ma' xulxin u min ħa jweħħel f'min. Tat-tfal, hu. Eżatt. Illum il-ġurnata naħseb illi naqblu ħafna. Cyrus, dejjem tkellimt li t-tfal, ġejjin minn fejn ġejjin, għandhom dritt li jsibu sapport mis-soċjetà. Hekk hu. Għandek tfal li twildu f'familji fqar, familji sinjuri, mingħajr ġenituri, tfal li għandhom realtajiet totalment differenti u naħseb li bħala soċjetà wieħed mill-għanijiet prinċipali tagħna għandu dejjem ikun dak li naraw li kull tifla, kull tifel ikollha l-istess opportunitajiet biex tilħaq il-ħolm tagħha. Jiġifieri jekk inti ġej mill-ifqar familja li teżisti, single parent biss u għandek kollox kontrik fis-soċjetà, inti xorta tista' tilħaq il-ħolm tiegħek għaliex għandek soċjetà illi ħattik kull opportunità biex tista' tilħaq l-istess affarijiet illi jilħqu, jien naf dawk it-tfal illi jitwieldu fil-familji ta' nies sinjuri ħafna. Ġifieri. Cyrus, dan it-twemmin kien il-punt ta' tluq, l-ispunt, għal diskors mill-iktar intimu u mill-iktar imqanqal li tajt fl-aħħar tas-sajf li għadda. Ħa naraw silta minnu, u mbagħad niġu lura u nikkummentaw. Tajjeb. Raw b'għajnejhom bosta ingredjenti li faċli ħafna jwasslu għall-falliment. Ommi u missieri dejjem ħabbew lili u lil ħuti, però waqt li qegħdin irabbuna kellhom ġlieda kbira x'jerbħu. Forsi waħda mill-ikbar ġlidiet, id-dipendenza fuq id-droga. Id-droga eroina, li naf kemm ġabet familji għarkupptejhom u li farrket il-ħolm ta' ħafna tfal. U kien waqt dak iż-żmien, meta ma jkollok xejn, illi biex issalva trid soċjetà illi ssostnik. Soċjetà li ttik kull opportunità biex anke inti, minkejja li l-familja tiegħek ma tistax ittik dak li għandek bżonn biex tirnexxi, ikollok soċjetà, għaqdiet volontarji, u gvern li jipprovdulek l-għodod kollha biex inti tkun tista' tilħaq il-potenzjal kollu tiegħek. Kemm jien grat illi dak iż-żmien fit-tmeninijiet sibt qafas illi wassal lili u lil ħuti biex aħna nirnexxu wkoll. Cyrus, Kemm domt taħsibha biex tagħmel diskors daqshekk personali? Ma tantx. Lejliet kont qiegħed nieħu drink ma' Randolph, konna l-Belt, ġie raġel out of the blue fuq il-mejda tagħna għaliex konna barra, ikellimna u bażikament dan qalilna li f'ħajtu, Ħajtu spiċċat kif spiċċat minħabba li ma kellux l-imħabba tal-ġenituri tiegħu. Dan kien lejliet il-Konferenza Ġenerali. Kont għadni m'iniex ċert dwar xiex ħa nitkellem, kelli idea, imma xħin qomt filgħodu biex nikteb id-diskors, bqajt għamilt lejl naħseb fuq dak li qal dak ir-raġel u għadt bilfors irrid nitkellem fuq il-fatt li għal dan ir-raġel, u ftakart ħafna fl-istorja personali tiegħi u ta' ħuti, kemm hu importanti illi jekk inti jkollok ġenituri li ma jaslux forsi fejn tistennihom is-soċjetà jew fejn nixtiequ aħna, għandu jkun hemm l-Istat illi jieħu dak l-irwol u u li jiftaħ l-opportunitajiet għal kulħadd. Allura ma tantx domt u ktibtu f'xi siegħa. Ħalliha li wara li ktibtu nkun onest, jiġifieri bdejt ngħid jien żgur ha mmur ngħid dan li qed ngħid għaliex qatt ma qatt ma kont tkellimt fuq dan is-suġġett, dejjem qgħadt pass lura, U naħseb kienet wara ħafna żmien kien dak id-diskors li qabel ma tlajt nagħmlu kelli ħafna problemi fl-isto, eċitament, butterflies in the stomach. Però min jaf wara dak id-diskors kemm kien hemm nies li għamlu kuntatt miegħek u apprezzaw il-kuraġġ. Iva, iva. Ħa ngħidlek, anke meta issa kont qed narah bdejt niftakar fis-silenzju perfett li kien hemm fis-sala. Ħaqs anke fil-film. Iva, iva, fih l-espressjoni ta' minn beda jara. Għax dak il-ħin, taf inti titla' fuq l-istage, normalment inti titkellem tara nies iparlaw, min jinnaf qed jonos, jiġifieri dawn huma affarijiet normali meta għandek sala mimlija nies quddiemek. Imma f'daqqa waħda waqa' silenzju. U naħseb dak is-silenzju iktar ġabni konxju ta' dak li kont qiegħed ngħid. That said, u jien anke jien u niftakar jien u miexi lejn id-diskors, jien ma bdejtx mal-ewwel fuq hekk, bdejt fuq affarijiet oħrajn u li djajt għal dak il-mument. Jien u nitkellem sakemm wasalt għal dak il-mument, f'moħħi kelli dalwaqt ġejja tipo ma tantx għad baqali paragraf, paragraf baqali. Tajt indawwar kollox u nitkellem fuq xi ħaġa oħra. Imma ovvjament bqajt għaddej u kuntent ħafna li Qsamt dik l-istorja, nittama li l-iktar ħaġa li nkun nixtieq f'xi ħaġa bħal din hija li jekk hemm xi ħadd li jkun qiegħed isegwi għax imbagħad spiċċa fuq l-aħbarijiet, gazzett jew dawn l-affarijiet, jekk hemm xi tifel, tifla li qegħdin familja li huma jemmnu li għalihom il-ħajja ħa tkun impossibbli, forsi nista' nagħti ftit tama lil dawk in-nies għaliex jiena u nikber dejjem kont ngħid li fuq għal diversi affarijiet ta' ġifieri l-fatt li tkun gay pereżempju u affarijiet oħrajn tgħid imma kif m'hemmx nies li huma bħali li rnexxew fil-ħajja. Hemmx nies li huma bħali li qed jirrappreżentawna fil-Parlament, fil-Parlament Ewropew, jew jien naf xi ħaġa differenti. U allura qed tama li dik it-tifla, dak it-tifel jafu li isma', hemm nies bħali, jien nista' nagħmilha wkoll, kull m'hemm bżonn huwa l-determinazzjoni tiegħi u l-impenn tiegħi biex nasal.

Ftit ta' snin ilu, quddiem dak li beda jiġri l-Polonja ma stajtx toqgħod kwiet. Iva, kienet xi ħaġa inaċċettabbli li tara li jkollok gvern fl-Unjoni Ewropea illi jħeġġeġ kunsilli lokali biex niftehmu, jgħidulhom muniċipalitajiet huma, illi jibdew idaħħlu liġijiet fil-cities tagħhom, fl-irħula u fl-ibliet tagħhom, illi ma jħallux persuna tkun hi min hi, li jagħmluha kważi illegali li inti tkun gay, transgender, li inti ma tistax turi l-identità tiegħek, trid titaq biha. U l-mument li inti qed tkun gay fil-pubbliku, għalkemm ma nafx xi tfisser din il-ħaġa, għax tkun int min int fil-verità fil-pubbliku, inti qed tagħmel xi ħaġa li hija illegali. Huma sejħulhom LGBT free zones, li huma kienu qed jgħidu ġifieri l-Kunsill Lokali tagħna f'din il-lokalità Aħna ħielsin minn nies li huma LGBTIQ fil-pubbliku. Però b'dak li għamilt inti, bl-inizjattiva li mexxejt 'il quddiem inti, dal-fatt huwa llegali li jsir fl-Unjoni Ewropea. Iva. Illum, illum li għamilna huwa dan. Bħala Parlament Ewropew ħassejna l-ħtieġa li nagħmlu xi ħaġa. Konna jiena u grupp ta' sitt oħra li konna qed ninnegozjaw din ir-riżoluzzjoni fejn għadna le, Dak li qed jgħid il-Gvern Pollakk huwa inaċċettabbli. Anzi, l-Unjoni Ewropea għandha tkun l-oppost hekk, għandha tkun żona ta' ħelsien għal kulħadd hu min hu. Allura iddikjarajna għall-ewwel darba fl-istorja lill-Unjoni Ewropea bħala żona ħielsa għal kull min hu LGBTIQ u kulħadd jista' jkun min irid. Naħseb hija xi ħaġa storika qatt ma saret u xi ħaġa li ħalliet il-frott għaliex aħna konna qegħdin ngħidu li jekk ikollok bħall-Polonja pereżempju, u semmejna l-Polonja b'mod speċifiku, dawk il-muniċipiltajiet li jkunu qegħdin jirrestrinġu lin-nies tagħhom milli jkollhom il-libertà u jkunu huma min huma, mela ħa jkollhom problemi biex jieħdu l-fondi tal-Unjoni Ewropea. U infatti rajna numru ta' lokeltajiet, ta' bliet li reġġgħu lura dak li kienu għamlu. Having said that xorta għandek il-Gvern Pollakk li għadu sal-lum il-ġurnata flimkien ma' dak tal-Ungerija li jopponu bl-iktar mod aħrax il-libertajiet ċivili u li persuna tista' tkun gay. Daħlu numru ta' liġijiet illi ma jħallux lil dak li jkun, issa mhux qed ngħid jiżżewweġ sa kif nistgħu nagħmlu hawnhekk li għandna l-ugwaljanza totali f'pajjiżna, imma letteralment lanqas jista' jingħad lanqas tista' tmur fuq it-television pereżempju u tgħid li inti gay. Ġifieri din hi realtà, din hija r-realtà fl-Ungerija u daħlu liġi li jgħidulek ma tmurx tgħid din il-kelma jkun qed isegwu It-tfal, pereżempju, issa jista' jkollok tfal li huma nfushom ikunu qed jirrealizzaw li forsi huma differenti minn ħaddieħor u jibdew jibdew jaraw li l-gvern tagħhom qed jgħid li din hija xi ħaġa ħażina, lanqas biss tista' tgħidha fuq it-television. Ġifieri immaġina fejn fejn qegħdin dawn iż-żewġ pajjiżi. Cyrus, qabel mmorru għar-riklami, kurżità waħda żgħira. Ħa naqilbu naqgħa fuq il-ħajja personali. Kemm inti kif ukoll ir-raġel Randolph, it-tnejn qegħdin fil-politika. Iva. Fil-ħin liberu, jekk qegħdin ma' mejda tal-ikel, jirnexxielkom ma titkellmux fuq politika? Diffiċli ħafna. Huwa t-topic, l-iktar topic li nitkellmu fuqu. Ħa mmorru naqgħu fiż-żejjer tar-riklami. Kif niġu lura, rridek tirrakkuntali l-istorja tiegħek, ta' Randolph u ta' Oli. Iva. Dak il-kelb li sibtu r-Rabat. Ekku. Nitkellmu dalwaqt, iqfu hemmhekk. Total Tools, super on quality, super on price. Tool set komplut, seba' kxaxen b'162 biċċa għodda għal prezz ta' 780 euro. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Felix, it's great to be a cat by Robbie Williams. The life of a cat is so lovely. And each day Felix appears, I'm certain that

F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilaqkom lura, il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Sajri Sengerer, membru parlamentari Ewropew, tkellimna dwar il-kisbit tiegħu eh, fil-Parlament Ewropew, xogħol li qiegħed jaħdem fuq u però wkoll tkellimna dwar il-fatt Kemm hu importanti li jkollna soċjetà ugwali. Cyrus, qabel tlaqna għar-reklami għedtlek li nixtieqek tirrakkuntali l-istorja tal-kelb Polly. Ejja. It-tieni storja li ħa ngħid li twas tibda minn konna qegħdin niklu barra. Darba r-Rabat mhux il-Belt. Konna qegħdin niklu u naraw dal-kelb insomma jidher mitluf baqa' ġej direttament għal fuq il-mejda tagħna, konna fi pjazza ir-Rabat u Ġie jilgħab magħna u da, bdejna ngħidu ma fi xejn ġejjin is-sidien tiegħu, fejn huma? Għalaq il-ħanut, ma konniex nafu x'ħa nagħmlu, ċempilna lill-Animal Welfare u bażikament skoprejna li ma kienx iċċipjat, ħadd ma kien jaf ta' min hu u spiċċajna b'għażla jew nieħduh magħna d-dar jew inkella ma nafu x'se jiġri minnu dal-kelb. U ovvjament iddeċidejna li nieħduh magħna d-dar. Għamilna, semmejni Holly, kif għedt inti, kważi Nellie, viċin. Viċin, viċin. U ħadnih magħna Id-dar, wara ġimgħa minn ilu ċċippa, tessied, kellu daqsxejn ta' mard, fejjaqnieh ukoll. Wara tliet ġimgħat naraw post fuq Facebook ta' tifla. Wara tliet ġimgħat? Ija, għamilna żmien nipprovaw nfittxu l-owner u qatt ma sibna 'l ħadd. Wara tliet ġimgħat naraw post fuq Facebook kien ittella' dak nhar stess u bi ritratt ta' kelb jixbħu ħafna. U kien miktub li insomma ntilef dan il-kelb fir-Rabat u ovvjament ċempilt lill-persuna. Ċempilt, irrispondietni tfajla ta' kienet qed tagħmel la fl-O Levels lanqas l-A Levels, kienet għadha żgħira, u qaltli li intilef il-kelb tagħhom, issa lestiet l-eżamijiet, qed tfittex il-kelb. Għedtilha ma nafx jekk mhux il-kelb li għandi jien. Issa, legalment stajt inżommu għaliex kienu għaddew tliet ġimgħat, imma ovvjament għad jekk huwa ta' din it-tfajla. U morna, ċemplitli Randolph kien qiegħed imsiefer, kien il-Latvja fuq xogħol, jien kont qiegħed Malta ovvjament u mort niltaqa' ma' dil-persuna u Oli x'inra Fil-vertà kien jismu xi ħaġa oħra, nsejt imma x'kien jismu. Xejn ra lil di tfajla u mar jgħab magħha u jifraħ magħha. Jiġifieri għarafha? Iva għarafha u beda jgħab magħha waqt ovvjament mela jafha. Il-problema hemmhekk bdiet meta dħalt fil-karozza jien biex immur lura u dal-kelb ġie jiġri warajja u daħal fil-karozza qabli. Ġifieri litteralment irid jerġa' jiġi miegħi. Irid jiġi miegħi, imma rrid imur magħhom fl-istess ħin, naħseb li jaqgħad il-familja ma nafx. Min jaf kemm kien konfuż miskien. Iva, u spiċċa ġabni ħażin ħafna, spiċċajt. Randolph mistgħax minn kemm emozjona ruħu. Randolph kien jgħid il-Latvija, Riga, fuq xogħol, ċempiltlu u kont qed ngħidlu isma' rajt dal-advert, stajt inċempillhom x'nagħmel, ċempilt u dal-affarijiet u kien qiegħed jiekol ma' ħabib tagħna, ma' Mark Vella Bonnici li huwa s-Segretarju Internazzjonali tal-Partit. U Rendel f'interment infaqa' jibki f'restorant li kienu fuq il-mejda. U Mark vera beda jħossu skomd għax kulħadd iħares lihom. Qallu, Isma', qallu, jien ħa noħroġ barra, ikkalma għax hawnhekk qed jaħsbu li għaddejjin minn xi ġliema matrimonjali. Ħasbu li kellhom xi break up kera. Cyrus, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Napprezza li sibt il-ħin u iktar napprezza li qsamt dawn il-ħsibijiet tiegħek mat-telespettaturi tagħna. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri L-apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi llejla, grazzi għal Golden Drop għalik għandna żejt ta' żebbuġa li meta tikkombinah mal-ingredjenti favoriti tiegħek żgur ser toħroġ dik it-togħma perfetta. Naf li l-ġurnata tiegħek tkun impenjattiva immens u għalhekk għalik għandna numru ta' vitamini berokka biex dejjem taffronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku kif ukoll grazzi għal Yogiti għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' tejiet naturali f'dan iż-żmien tas-sena m'hemm xejn isbaħ milli tagħlaq il-ġurnata flimkien ma' Yogiti. Grazzi għal Sera Bajada u Sky Spirit Fitness Lounge għalik. Għandna ktieb bil-fuq minn erbgħin riċetta li kollha kemm huma vera tajbin, però la darba tikolhom mhux tajjeb li mhux biss li jkunu tajbin imma wkoll ikunu tajbin għal saħħtek. Grazzi ħafna u s-serata t-tajba. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi. Infakkarkom li fl-aħħar ta' din il-ġimgħa, eżattament nhar il-Ħamis li ġej, ħa nħabbru min huma r-rebbieħa ta' kompetizzjoni li kellna għaddejja f'dawn l-aħħar ġimgħat flimkien ma' Purina Pro Plan. Jekk intom bagħttu ritratt tal-kelb jew tal-qattus tagħkom, segwu s-socials jew imbonnici.tv għax hemmhekk tistgħu taraw ir-ritratt tal-kelb jew tal-qattus tagħkom jekk kien ir-rebbieħ ta' din il-kompetizzjoni li kellna għaddejna. Tridu tistennew sa nhar il-Ħadd li sa nhar il-Ħamis li ġej biex tkunu tafu min kienu r-rebbieħa.